سنگت اے ماشاء اللہ صبح صبح دا ویدر ہے ساڑا سنگت گرم ویدر ہے تے باقی اللہ پرو خیر تے صبح صبح دا ٹائم ہے تے گرین گرین تے بڑا پیارا اور خوبصورت جہاں پروٹوکول نال نال ہے تے باقی تساں محبت کریسو ایڈو ساڈا بھرا لگا ہوئے مزدور گرمی دے وچ شدید گرمی ہے تے باقی اللہ پرو خیر دیکھو کیا بندی ہے جو بھی بنسی اللہ چنگی کریسی راسو نال نال۔ السلام علیکم سنگت کیا حال چال ہے امید کرے سو سڑے یار دوست احباب تندرست فٹ فاٹ ہو سن آج دا ماشاءاللہ خوبصورت جیا ویلاگ کرے سو شروع او پیسے پرو ڈھے پن پیسے چاہو ڈو مان کے پرو وال گیا سنگت بال نے پیسے رکھیں تے ساڑے پیسے ڈھے پین احمدی نے پیسے رکھیں تے پیسے سٹ گھتے سی تلے تے سنگت ماشاءاللہ آج دا ویلاگ کرے سو شروع خوبصورت جے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے کیونکہ باہر والی سائڈ تے روشنی ڈھیر ہے تے اس سائڈ تے ساڑا چہرہ کلیئر آندا پی ہے کہ نہیں آندا پی اللہ دی ذات جان دی چلو کوئی گال نہیں تے باقی راسو نال نال دے ویڈیو سکپ نہ کرے سو تک خوبصورت جے پیارے پیارے ویلیج لائف دے نظارے ڈکھے سو محال پروٹوکول اللہ راؤ نال نال جتنے وی یار دوست احباب چینل تے نویں نویں ہوسن ساڑا چینل مریسن سبسکرائب خوبصورت جیہے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے تے تہاکوں ایہہ ولاگ ڈکھیسوں راندے خوبصورت جیہے سرائیکی کلچر دے فیس بک پیج سلیم کھوکھے آلا ایکوں کرو سبسکرائب تے تہاکوں ڈکھیاں نے اگاں دا خوبصورت جیہے نظام ویلیج لائف دے پیارے پیارے تے ماشاءاللہ صبح صبح آ گئے اسے ڈبے شبے لائے کینی سے تے ول اوں توں بعد چلدے ہیں تے ماحول پیارے پیارے ڈکھیسوں راندے ویلیج لائف دے خوبصورت جیہے۔ ماشاءاللہ سنگت برا تھوڑا اگاں چل پہ ٹریولنگ ویلاگ خوبصورت جی ہاں پہنچ آیا سے اساں اپنے خوبصورت جی لوکیشن دے لوکیشن دے اتے پہنچے ہیں تے اگوں نظارے بڑے پیارے پیارے ہیں سنگت تے ماشاءاللہ سامنے پرچم نظر دا پہ پاکستان دا تے کرکٹ بال تھی دی پئی ہے میں آدھا کیا بات ہے کیچ ہے آئے آئے آئے آئے آئے سنگت بال ہاتھوں چھوٹ گئی ہے تے کھلاڑی دے چلو کوئی حال نہیں اللہ خیر کرے سی تے باقی دوسرا راسو نال نال پکوائی دا ماحول دیکھے سو خوبصورت جی ہیں کیونکہ ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے تے سنگت ویلاگ بنا والا سا چلے گیا سے خوبصورت جی جگہ دے دے وچ ٹائم سارے کو شارٹ تھی گئے دے والا سا ٹائم اپنا پورا کمپلیٹ کر کے پہنچے کرکٹ بال تے کرکٹ بال تھی دی پہ دے ماشاءاللہ کرکٹ دا میچ لگا پہ خوبصورت جی ہیں اساں اتھے پہنچیاں تے اتھے بنڑایا اساں اپنڑاں پیارا ویلاگ تے باقی ساڈی سنگت پیارا جیہا کمنٹ کر کے ساکوں ڈسے سی ساڈا ویلاگ تہاکوں کیسا لگے۔ میں تاں سنگت کرکٹ دا میچ ایندے خوبصورت نظارے ہن اساں پہنچے تے سفر کر کے ہیں لیکن اگر پیارا جیہا کمنٹ کر کے ساکوں ڈسے سو تساں تہاکوں ویلاگ ساڈا کیسا لگے۔ باقی انجوائے کرن والا ویلاگ ہے اج ویور تساں انجوائے کرنی ہے تہاکوں پسند آسی ساڈا سرائیکی ویلاگ سرائیکی میچ دا کرکٹ میچ دا اور رہو نال نال ویڈیو سکپ نی کرنی سنگت۔

اچھا ویور اس سائیڈ دے نا کرکٹ دا میچ تھیندا پے سامنے پلیئر ویندا پے بالنگ بال کراون اے لو وائٹ بال ہو گئی ویور تے باقی ماشاءاللہ اس سائیڈ دے تھیندا پے فٹ بال دا بالی بال میچ تے باقی ویور تو کو انجوائے کروے سو ویلاگ دلچسپ کروے سو تے اے مست تھیا ودے فون تے بائی ہوری تے باقی تسا راسو نال نال ویڈیو سکپ نہ کرے سو تے تو کو ماحول دکھے سو پیارا جے پروٹوکول اللہ سامنے دا فی الحال اساں میچ ڈکھیں دے پے تاکو کرکٹ دا تے کرکٹ دو میچ دو بعد چلتے ہیں تاکو ڈکھیں دے ماحول بالی بال دا بالی بال ماحول کمال ہے تے میں آدھا کہ سنگت چس آوے سی چیک کرو کیا بات ہے چھکا چھوکا لگ گیا ڈبل تریکل نکلن لگ گیا تے میں آدھا کرکٹ بھی پھبی کھڑی ہے ساڑا نا ماشاءاللہ خوبصورت جے گراؤنڈ ہے اتھے کرکٹ دا میچ تھیندا رہندا کرکٹ دا بھی فٹ بال دا بھی بالی بال میچ بھی تھیندا رہندا اتھاں تے اس گل والد ساں خوبصورت جے لوکیشن دے اتھاں پہنچے سے والی بال وی ہے فٹ بال وی ہے تے کرکٹ دا میچ وی ہے کوشش کریسو تو اکول نظارے پیارے پیارے ڈیکھے سو آج دے خواب سورہ جے سریکی کلچر دے یہ سامنے اس سائڈ دے دوست جڑے بیٹھن نا یہ والی بال آ لین آؤ سامنے دیکھو دھپی میچ وی ایک وادن ساڑے سریکی سخاوت دے وے دھپی کھیڑ دے پین جی تے کوئی لوگ ایکوں فٹ بال آدھن تے کوئی بال ای کوئی لوگ ایکوں کیا آدھن کہ او جیڑا اچھاواں بال ہوندے او وی ایکوں آدھے ہن چلو باقی رہو نال نال ماحول پیارا ہے سجا پئے میں آدھاں چس کریندا پئے کول آ گئے سے انہاں دے نظارہ ڈیکھو کول توں اے چیک کرو اے دھپی میچ ایکوں آدھن سنگت۔ آدھے جال لایا ہوئے کجھ لڑکے کھلاڑی اس سائیڈ دوئن کجھ کھلاڑی پرلی سائیڈ دوئن دھپی دا میچ دے میں دا کمال ہے تے باقی میں پیار محبت سنال کیتی آؤ لائک سبسکرائب دی تو تون چاڑ چوڑی کرو پہلے بھی جتنے بھی یار دوست احباب ہیں انہاں دا تا دل تو شکر گزار ہیں ساڈی ویڈیو سکپ نہ کیتی کرو ویڈیو ساڈی واچ کر چھوڑی کرو تھوڑا احسان ہوندے ساڈے سر تے تے سپیشل پرسن تھوڑا بھرا ہے محنت کریندے فل محنت کریندے سٹرگل اپنی طرفوں تے اللہ پاک ساکوں کامیاب کرے اور کامیابیاں دے سلیاں دے وچ ساڈے بھرا وی ساڈے نال ہوسن تے باقی دھاپی دا میچ لگا پئے سنگت کجھ لوگ اور وین تے کجھ لوگ پر وین اے چیک کرو کیا بات ہے سنگت میں آدھاں کہ ویور چس چ وائی پین اتنا سمجھ تاں لگدی نہیں کہ اوور کیڑی سائڈ تو تھیندے تے کیڑی سائڈ تو نہیں تھیندا کیونکہ ایں چیز کو اساں کینی شوق نال ڈے دے ہیں سنگت ساڈی کوئی ڈیدھی ہووے شوق نال تاں پتہ نی وی وڑ تے باقی ساڈے طرفوں تاں ماحول پیارا جی ہیں خوبصورت جیا باقی پیار محبت کر چھوڑے لائک سبسکرائب کر چھوڑے تاکوں ماحول ایویں پیارا جیا ڈیکھے سو راندے باقی ویور عوام ایتھا ماشاءاللہ بڑی پیاری ہے دے ماحول گراؤنڈ بھی ساڑا خوبصورت جیا سورج بھی غروب تھیندا پے پیارے پیارے نظارے ڈیکھیندا پے

تے باقی پیار محبت کر چھوڑے ساڈے نال کوئی غلطی کوتاہی ہوسی تاں کریسوں معذرت تے باقی تہاکوں پیارے پیارے سرائیکی کلچر دیاں ثقافتاں خوبصورت جیاں ڈکھیسوں راندے۔